Selamat pagi ngagai kita semua. Sekali tu aku deka nusi siti cherita antu ti beri nama ba opis enggau aku gawa bisi antu. Ba opis endo aku gawa ti gaga maya taun semilan belas empat puluh lima, sebedau aku madah nama nama kebuah ba opis endo aku gawa bisi antu, nama aku wil william siku ke bagas gawa ngagai kala datai laun ke opis sampai tumu belama ti ke opis. Sekali pan iya sigi enda kala datai laun ke opis, enti nyema iya datai laun tauka ngaga ulah ke opis Iya ulih dibuai orang kereja ari opis. Mai nya Williams ngambai datai tumu belama ketegal iya suah datai tumu belama. Dia meh William bisi meda bala orang ke baru datai ke opis mak Kayang Sari tu. Nya meh William lalu diapu iya meda orang mayuh datai ke opis. Apu mayuh meh orang datai mayuh meh orang nulung gawa sehari tu ke opis. Aku pan udah nyangka orang mayuh nulung gawa tang lawyer nadai nemu ba opis lawyer gawa bisi antu ba dalam opis iya dia. Dia meh kaban William begulai enggau iya gawa ba dalam opis madah ngagai William baka tu. Ricky, aku ka pulai tumu ari opis diatu. Nama ku bah nuan ka pulai tumu ari opis diatu? William, nuan nadai nadai menda mengua ari pa luar diat. Apu muah hari apu muah hari nyin nyau petun ti gayam baka udah malam hari. Sida sida ke bala bukai pan madah ngagai ngagai William, Oh William kami tu magang ka pulai dulu ke rumah. Magang nyau petun ti gayam peda opis tu nadai nyamai ke ngaga kerja pa atas mega. Bisi siku bisi siku Security Guard tauka bisi bisi siku security guard ke nyaga opis enda ulih ulih mengawa ba dia. Nya meh William nya meh security guard enda betanya ngah William sebedau ke manah sapa nama security nya nama amai iya Steven. Tuan nama ke bala tuan agi mpai pulih ari opis tu. Aku tu agi mengkang nya pengawa patut ke dalam opis diatu. tuan ti tuan pulai ke rumah agi bejimat bejalai agi emm terima kasih laban udah manah enggau aku ditu tang dia enda bati enggau randau tadi enda meh william lalu betelefon enggau irun anok ke benung dia berumah begulai enggau bini iya william satu ga enda nemu sehari tu enda nai nulung gawa ke opis william ti ke opis kediri kediri iya aja enda meh william tama ke dalam bilik opis iya Iya dia meh beliau menung dalam bilik opis lalu ditunde antu bebale mua baka kaban nya arun andu ke diatu menung iya pun rumah pegui enggau bini iya ke nama Camelia. William selamat lemai ngagai menua arun andu. Ya selamat lemai nuan tu sapa? Aku tu William. Nuan bisi nulung ga Ku Opis tu, Wili, William, nuan diatu ke dini? Aku diatu menu Pak Opis. Nama ngagai nuan Pak Opis diatu? Opis hari tu nurun gawa datai ke opis. Sehari tu nadai nurun gawa ke opis, William. Nama, nama aku tadi bisi minta orang mayuh datai gawa ke opis, engka nuan menda orang bukai tadi. Tadai bisi sida datai betemu ke opis begulai enggau aku tang diatu sida ira dep ulih ke rumah magang ketegal udah udah menda mung hari nyau peti ti garam beliau ti lebuh pulih ari opis lagi uji meh ngambi gambar ke dalam opis ne lagi. Tok opis nya agi. Pintu dapur peda opis dia deh tebuka kediri enggau belubah lubah. Baka bisi orang ti ngemata ku William ba dalam opis dia. Dia meh William bisi dinga nyawa orang ti manjung datai ari belakang. Pen ti kena William ngaga pengawa ti deh patut senda pan nyau labuh ari ati senda. William bisi meda duit ti enda mata ba baruh mija. Benung meda ngagai iya dia. Dia meh utai ne. Ba baruh mega lalu bejako lalu bejako bekata apan nuan meda pulai ari opis nama utai ti gaga nuan lama amai ba dalam opis tu aku tadi udah madah ngan nuan ngesok nuan pulai ari tumu ari opis tu kan nuan majak ngai pulai ari opis tu nya meh ulih iya lalu jampat engka ari opis tu ngujungka iya pulai ari pulai ke rumah maya nya. Mega, laban bendar udah diburu antu aru ke sekeda ti bai ati kelalu takut Tang Tang William enda nemu nuai gawa ba opis dia bisi utai ke ngibun petara opis nya. Mai orang ke nadai nuai gawa ketegal William pai nemu serita ke amai iya ke mai opis nya jegaga mai taun semilan belas empat puluh lima. Semua orang udah kala gawa ba opis dia mai taun semilan belas empat puluh lima tang sida Iya udah badu mak engking gawa maya taun semilan ratus lima puluh dua. Semina orang tu udah lama gawa ba opis dia. Semina orang udah lama gawa ba opis dia aja ke nemu crita ke amai udah kala nyadi ba opis udah kala nyadi ba dalam opis dia.